Mae'r ardd yn le bendigedig i fod, bod mewn gwyrddni. A mae yna goeden ywen fan hyn, ag dwi wedi dod allan i waelod yr ardd, achos mae'r goeden yma sydd yn hynafol ag yn, yn bendithio ni. Maen nhw'n Dych chi'n gweld lot onyn nhw mewn eglwysi, mewn tu allan i eglwysi. Ac o'n i'n meddwl bysen ni'n dod allan, achos mae rhain fan hyn yn edrych chydig bach fel brwsys. Ac o'n i'n edrych allan trwy'r ffenest ac o'n i'n meddwl, wel falle, falle allai wneud rhywbeth gyda'r brwsys yma. Um, Ac y peth am bod yn greadigol ydy, da ni ddim pob tro'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac mae'r sylfaen o fod yn agored i unrhyw beth creadigol, dyna beth yw hanfod bod yn greadigol, yw bod yn agored a ffindio ffyrdd, a meddwl, tybed, ac arbrofi, a gweld sut mae pethau'n gweithio mas. A mae rhain, Yn arbennig, mae berries bach arnyn nhw. Felly falle wneith hwnna greu rhyw batrwm bach. Un peth arall allan ni wneud yw um, gwasgu nhw. Um, printo gyda nhw. A wedyn sychu nhw, a falle gludo nhw a creu cerdiau bach. Addurno. Ond yn y cyfamser, dwi hefyd yn mynd i just bod ac yn adlu bach yn lib. Ond mae cael amser i chwarae mas ti fas a bod gyda'r natur O dan y goeden hynafol 'ma. Mae'n dimlad arbennig. Weithie ma' bod yn greadigol fel, chydig bach fel bod yn blentyn. A mae eisiau cadw'r plentyn na'n fyw yno ni. I sicrhau bod ni'n ddigon agored i fod yn greadigol. Chos mae lot o sport i gael wrth fod yn greadigol. A sy'n rhaid i hwnna fod yn chwerthin yn uchel. Felly ni jyst bod yn rhydd.

Felly, doedd yr haul ddim allan am hir, a dwi wedi dod nôl fewn efo paned o de, a rhain o'r goeden ywen sydd yn fethwy yn o'r coed bythwyrdd. Ac beth o'n i'n meddwl oedd bydden ni'n arbrofi efo bach o inc, ac mae gennau bot o inc fan hyn. Falle yna i drio efo melyn gyntaf, a mae mor hawdd o hyn. Yym, falle na i wneud brush bach gynta efo'r melyn a rhoi hwnna fewn fanna a gweld beth i gwyddith. dim byd lot. Falle by rai fi drio brush mawr neu mwy o baint falle. Falle na i. Neu chydig bach o baint staccato fel hyn. Um, mymryn mwy. Fi'n teimlo fel Jackson Pollock fan hyn. Splash o paint. Fel hyn. A falle na i'n drio'n bach o wyrdd. Yym, na i drio brown wedyn, falle. Gwyrdd. O, mae'r gwyrdd ma'n bach yn llachar. Ond, um, na i drio ngore, gweld sut mae. A wedyn, lle gymysgu y paint wedyn. Fel mae'n mynd ar y papur. Ac o'n i'n sôn a beth i Just chwarae ac arbrofi a defnyddio paent ac unrhyw fodd o fynegi beth ni wedi bod yn gweld. Brown, ie, yeah, nid yn siŵr bod y lliw iawn dy fi. Um, Rhoi e mewn yn y potyn. O! Oh, hyfryd. A wedyn, falle defnyddio brwsh bach. Efo gweld, brwsh bach, falle. Hwna rhy fawr, brwsh bach. A falle Gan bod Goeden Owen Fyna. A beth na fi yw falle rhoi'r swing mewn fan hyn. A rhaff. Fel yna. Um, falle chydig bach mwy o'r brown ma. Achos bod hi'n wedi tywellu. Mae'r hael wedi mynd mewn. Chydig bach mwy o'r gwyrdd. Achos bod y dail yn wyrdd. A mae amser Yn mynd heibio a ma mynegi'n hunen yn greadigol yn rhywbeth hyfryd a does e ddim wastad ia, ddim wastad Does e ddim un ffordd iawn. Does e ddim ffordd, un ffordd cywir o fynegi celfyddyd o gwbl. Na ni. Aros i hwn gael sychu nawr a falle bydd rhywbeth arall yn digwydd. Um, falle rhyw fymryn o rolio falle. Um, na, falle ddim. Achos mae'r gwyrdd ni yn mynd i greu'r dail, yr effaith y dail fel yna. A'r swing fyna. A ni'n cael yr argraff o rhywbeth yn weddol o sydyn, ond ni? Falle. A gyda chydig bach mwy o amser, a chydig bach mwy o fynegi'n hyn gyda'r pen, falle, gael siap. Uh, falle gen i siap y goeden ywen yn fwy. Os na ni just wneud chydig bach o farcio gyda'r pen. Dyn ni'n cael yr argraff yn dyn ni. Felly yna i roi mwy o melyn fan hyn fan, fel bod yr hael yn dod trwodd. A dyna ni, weithiau mae mor hawdd â ni. Mae'n dibynnu sut ydych chi'n tymlo. Mae'n dibynnu ar yr egni chi wedi cael o fod mas tu fallan. Ac yym ie, beth bynnag mae'r papur yn gofyn i chi wneud. Felly bod y gwynt wedi dod trwodd. Ond mae creu yn rhywbeth organig. Rhywbeth i fwynhau. Rhywbeth i rannu. Dod o dan y ddeiar. Falle gallwn ni gael mwy o ddiffinio fan hyn y, y siap y goeden. Am bach o gysgod. A symud.

O'r ddwy goeden 'ma, tua, o, byti 90 blwydd oed. Um, a mae'r cod 'ma, maen nhw yn bwysig iawn o ran ecoleg. Uh, yn, yn ble maen nhw'n dod o, mae fel lot o, o, o fel rhywiogaethau o anifeiliaid a phlanhigion a ffwng uh, sy'n yn gysrelledig â nhw. Hwn yw un o'r prif coed um, a difyr yn y wlad mae nawr. Mae'n tyfu'n arbennig o dda yng Nghymru, os mae'n cael uh, deiar uh, sy'n uh, siwto fe. A mae'n bosib tyfu coed mawr fel hyn mewn falle 60, 70, 80 mlynedd neu canrif. Um, a maen nhw'n werthfawr iawn.

well, relaxed and in awe of it at the same time. Mae'n ffordd arbennig o dda o, o tynnu carbon mas o'r atmosffer. Yna beth dylen ni fod yn neud yw tyfu coed ail a cadw i ddefnyddio nhw yn y ffordd ni.